kana kuti pacreating that breeding stock yatikutora nezvayo there are basically two roots uh, that you can take you can adopt the winner root or you can adopt the serviced guilds root e, tiri kungoti zvoni isusu unokwanisa kutora nguruve dzakatokura kudhara dzine zamu kare e, kana kuti unokwanisa kutora twuri twumawina twuvana tuyati twabviswa pana amai twunenge twuri between 8 to 10 weeks e, so kana ari mawina mazuva ano mumaketi ari kurenja between 35 to 50 dollars e, ane maadvantages awo nemadisadvantages awo andichadiscussa then you can also go for a service degilt a service degilt uri kutouya kwatiri kana kuti woenda to a reputable producer wonotengeserwa yo nguruwe itori nemimba kare zvokuti roughly inenge yasarwa neamonth and ahalf or two months to give birth so ndo the shorter root inowanzotorwa nowakawanda mumaketi izvezvi izvi kupib its about 350 dollars if im not mistaken then kune mamwe maproducerawo uh, its between 300 to 350 vamwe vanotora isiri serviced yekuti inenge yango yatokura yatoo chimhandara chati kurei iyo iri kurenja from 200 to 250 wozoshandisa artificial insemination artificial insemination kupib iri kuita 8 dollars e, per dose iyi nguruwe inoda kusevhwa ne2 madoses saka inobva yaita 16 dollars so unenge wakuzongoti 200 dollars yawatenga nayo plus 16 dollars yaunenge watenga nayo from pib e, maadvantages acho ndeyekuti kana ukatorera kunana pib unopiwa marecords inguruwe futi dzakatoreizwa dzichinzi ibreeding stock saka dzinenge dzakanyatsochekwa kuti does it qualify e, to be a breeding pig ine maniples or matits akakwana here haina madeformities ari pairi here e, uye iyo yakasimba here zvekuti inokwanisa kumauntwa nemukono zvisina kana challenge e, inenge yaselectwa mumapure breeds zvinokubatsirawo futi izvozvo e, unoona kutora hako mudzimba kana muhama neshamwari dzedu dzinotengesa but challenge iripo homeboy ane challenge one haana marecords ndochekutanga chechitwo homeboy anowanza macompromises zvekuti nguruwe iyoyo inenge iri nguruwe yarerwa senguruwe yenyama but ipo hapauya munhu ada kuitenga yobva yatengeswa sebreeding stock so une machallenges akawanda aunozosangana nawo eh, you can actually check out my next video its on that eh, pamachallenges ekuti unogona uroone zveusiku eh, mubusiness iro rino kana wafunga iwewo kuti uda kutora ari mawina like i said earlier unotorawo manhamba ari kuenderana nemari yauinayo kana wamawana une ma50 dollars ukatoro 5 thats 250 watione 5 dzako the disadvantage iripo ndeye the longer period that you have to wait kusvika yakuzokupa maresults because yo uchairera kusvika yasvika pa 7 months kuti wozotanga kuipa mukono waipa mukono pa 7 months ipapo yozobereka after 3 months and 3 weeks which means iwewo uchatanga kuwana maresults from that pig after one year saka it now depends nekuti uda uzomirira here e, nguva yati kutaura nezvayeye kuma young farmers vachangotangawo and especially those who want to learn inini i wouldn't advise kuti utore ari mawina why mawina ane madisadvantages akati wandei the waiting period yacho tataura kuti yakakura thats number one number two there is a risk futi yekuti dzinogona kutofa nekuti iwo uri kudzitora pane this producer anditika anga achipa a specific feed like ukatora panapa isu we formulate our own feeds togadzira tega tichazoita video about that e, togadzira tega mafeeds edu ukaitora iwewe uchanoichinja mafeeds andit inoona kufa nekutongochinja feed ikoko then environment yauri kuitora futi iwewe tikutaura kuti nguruwe ikai ine iri two months old ichiri diki inoafectika nyore nyore nestress iwe uchanoichinja woisa mune imwe environment environment inogona kunge iri environment yekuti haina free space then tinotaura futi mafactors ipapo about stockman pane mastockman ekutiwo anenge asingorinowo rudo nenguruve there is that mentality yekuti anhu ndikushanda nenguruve munhu anenge achingobutsura butsura kana kuti haakoshese kuti apa chikafu chakaita sei dzimwe nguva inotopiwa sadza rasara mumba chaiyo so mafactors iyayo Uh, you need to consider them kuti uri kutora which route which one is safer for you do you want uh, to take the longer route yekutora mawina yaya kana kuti you want to take the shorter route yekunotora a breeding stock yaunenge watora kupib or any other reputable uh, producer so ipapapa hapanetse because you can calculate andit inini hangu advice yandinopa kumunhu ada kutanga usatange nedzakawanda unonyura e, i advise zvangu kazhinji kacho kuti ukatangawo neminimum of two a maximum of three you can learn kana uyozodawo kustretch hako kusvika pafive nguruwe zvichienderana nemari yaunayo ndiwe hako but Kana dziri two une machances ekudzidza from two different animals dzine mamudzo akasiyana dzine macharacteristics akasiyana dzichadevelopa zvakasiyana you can learn from it wakaminimiza the risk of losing everything e, eh, rutu yekutora mawina yakanaka but inini i wouldnt advise it zvangu it now depends newe munhu utoda kutora rutu ipi so pabudget guys

mawina grower anenge ari between 8 to 10 weeks old so basically panyaya yebreeding stock budget racho i think raa clear e, chimwe chinhu chinoda kufungisiswa nezvazvo kana uchigadzira mabudgets e, nguruwe idzi ifeed for me feed is the easiest uh, to calculate why because tinotoziva kuti nguruwe inodya so e, kana watora iwewe mawina e, to grower e, stage anodya roughly 1 to 1 and half kgs per day andit then kana watora magilts ma, ma be it ane nhumbu kana kuti asina e, anodya roughly 2 kgs per day e, kana iri yekuti ida kufidwawo zvakati wandei tinoizoipawo 2 and half kgs per day so you can calculate kuti iwewo kana une nguruwe two dzakakura kudaro you are feeding four kgs per day wotoweka iwewo kuona kuti orit pandirozokwanisa kuwana mari yangu inini ndine chiiwana mari yangu so so so so but per week iwewo uri kufeeda 28 kgs pa one week so you can calculate kuti no pamwedzi inini ndiri kuda this eh, this kind of feed yakawanda so iri yetype e iye tichiri ipapapa e, panoda kungwarirwa zvakati o oh, panyaya yefda because inini i think you should budget for your first sale tiri kuti chii muchiona tiri kuti zvoni iwewo pauri kuunganidza chikafu chako unganidza chikafu chakawanda chekuti chinozokutora to your next sale nekuti from your first sale to the next sale ndo panotanga business kuzvichengeta so period iyoyo tina kudepends nekuti wakatora nguruve dzako dziri papi tati isusu kana watora nguruve ari mawin which means chikafu chaurifanira kuchengeta iwewe in stock e, chikafu chichafanira kukutora one year handiti nguruve amai e, izvi zvakatoprovwa nguruve one pagore inodya three tons of feed nevana vayo anditi saka iwewo kana une nguruwe 5 dzawatora ukaisa mumatanga you know kuti you need 15 ton eh, of feed eh, paperiod iyoyoyo so unganidza chikafu chinokutora to your first cell you can calculate chienda noti watoriwo manumbers api watora 1 here watora 5 here like i have advised earlier don't go beyond 5

astockman wako e, zvinogamuchirika ndezvekuti one stockman e, anochengeta a minimum of 100 e, eh, nguruwe kana asiri mabreeding mothers asi kana atoo mabreeding mothers its one per 20